סאך מענטשן האבן אריינגעשיקט קוועסטשענס פרעגן וויאזוי ארבעט א לאון פון א האול לייף אינשורענס פאליסי און איך וויל די שמועס ארומרעדן מער ווייניגער די אינפארמעישן וואס איז וויכטיג צו וויסן ווען ס'קומט צו לאונס פון האול לייף אינשורענס פאליסיס וואס ביי די וועי אויב דו האסט קוועסטשענס מיט קאמענטס עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו קענסט דארטן טעקסטן נישט לאזן קיין וואויסמעילס נאר טעקסטן. לאמיר רעדן, איך האב ליב צו מסביר זיין די סאבדזשעקט פון לאונס מיט לייף אינשורענס פאליסיס דורך א הויז. פארוואס דורך א הויז? ווייל העפענס טו בי, א הויז פארשטייט כמעט יעדער איינער וויאזוי א מארגעדזש ארבעט, און און יעדער איינער איז אדער געווען אמאל אינוואלווד אין א הויז, אדער איז אינוואלווד אין א הויז, אדער פלאנט איין טאג צו ווערן אינוואלווד אין א הויז, אדער האסטו געוואוינט ביי דיינע עלטערן אין א געקויפטע הויז מיט א מארגעדזש. סאו ס'איז א זאך וואס מענטשן פארשטייען מער וויאזוי ס'גייט און און די מענטש'ס קאפ דרייט זיך אויך ארום מייבי קען איך קוואליפייען פאר א לאון קען איך נישט קוואליפייען פאר א לאון סאו לאמיר נעמען א הויז פאר א משל איינמאל דו וועסט פארשטיין גוט וויאזוי ביי א הויז ארבעט עס וועסטו קענען נאכדעם פארשטיין זייער סימפל וויאזוי ארבעט עס מיט לייף אינשורענס יעצט ס'איז דא איין זאך וואס איך וויל דערמאנען קודם איז איך הער פון זייער אסאך מענטשן די מינע סטעיטמענט אז ווען איך בארג געלט פון א לייף אינשורענס און איך צאל אינטערעסט גייט די אינטערעסט פאר מיך אליינס געדענקסט אזא סטעיטמענט? אויב דו געדענקסט אזא סטעיטמענט באלד גיי איך דיר מסביר זיין פארוואס מענטשן מיינען דאס און וויאזוי פון וואו ס'קומט די מיסטעיק, באט לאמיר אונז קודם רעדן פון א הויז א מינוט. אונז גיימיר רעדן פון א גראדע נאמבער פשוט ווייל אזוי איז עס גרינגער צו פארשטיין, אז ס'איז האלב פון דעם איז עס האלב פון דעם, עס איז דאפלט פון דעם איז עס דאפלט פון דעם, אקעי סאו לאמיר נעמען א מיליאן דאלערדיגע הויז, אונז גייען מיר נעמען א מיליאן דאלערדיגע הויז און אונז גייען מיר מאכן א משל אז דו באקומסט א מיליאן דאלערדיגע מארגעדזש, איי דו דארפסט האבן געלט פאר א דאון פעימענט, איך ווייס די אלע זאכן באט דאס איז נישט רעלעווענט, ס'איז נישט נוגע צו וואס אונז שמועס מיר דא, וואס איז נוגע צו וואס אונז שמועס מיר דא איז נאר וויאזוי די לאונס ארבעט, סאו לאמיר זאגן למשל האסט א מיליאן דאלערדיגע הויז און דו גייסט נעמען א מארגעדזש פון א מיליאן דאלער, כ'גיי מאכן נאר גראדע נומבערס, סאו לאמיר זאגן אז אויף די מארגעדזש גייסטו באצאלן א אינטערעסט פון פֿינף פראצענט, אקעי? פלעין א גראדע נומבער, סאו אפילו מ'איז נישט קיין חילוק יעצט וויפיל די פעימענט איז, ווייל דאס איז נישט נוגע לגבי די קאנווערסעישן. וואס איך וויל יא איבערשמועסן איז, אז דו האסט א מיליאן דאלערדיגע הויז, אקעי, אייטעם נומבער וואן, כ'האב א מיליאן דאלערדיגע הויז, אייטעם נומבער טו, די באנק האט מיך געגעבן א מארגעדזש פון א מיליאן דאלער, די דריטע פאקט איז אז ס'האט מיך געקאסט פינף פראצענט א יאר די מארגעדזש, פינף פראצענט אינטערעסט א יאר די מארגעדזש, אקעי? די דריי פעקטער וואס איז וויכטיג צו וויסן. איז דא מענטשן וואס זאגן, דו ווייסט, א מיליאן דאלער, פינף פראצענט אינטערעסט, ס'איז א געוואלד מיט געלט! וועל איך דיר ענטפערן, ס'איז א געוואלד מיט געלט פינף פראצענט, דו באקומסט די גאנצע פינף פראצענט צוריק פאר דיר, וועסטו זאגן, איך באקום צוריק די גאנצע פינף פראצענט פאר מיר? אוודאי, ווי גיי איך סיינען? איך וויל היינט סיינען פאר די מארגעדזש. ווי קען איך מאכן א מארגעדזש פון א מיליאן דאלער וואס איך באקום צוריק די גאנצע פינף פראצענט פאר מיר? דו ווייסט ווי ס'איז? ווייל טראכט אריין א מינוט, דו האסט דאך א מיליאן דאלערדיגע הויז, איבער די לעצטע ווייס איך וויפיל יאר איז לאמיר זאגן איז דיע נעיבערהוד, אזעלכע מינע הייזער, ארויפגעגאנגען די וועליו פון בערך פינף פראצענט א יאר. סאו אויב די הויז גייט ארויף אין וועליו פֿינף פראצענט א יאר מיינט אז דיינע נכסים, האסט געהאט א מיליאן דאלערדיגע נכס וואס איז ארויף געגאנגען צו א מיליאן פֿופֿציק, פֿינף פראצענט, סאיז ארויף מיט פֿינף פראצענט א יאר, סאו קומט אויס האסט טאקע געצאלט פון דיין טאש פֿינף פראצענט פאר די באנק, אבער דיין עסעט, דיין פארמעגן, דיין הויז, איז ארויף געגאנגען אויכעט מיט פֿינף פראצענט א יאר, אקעי סאו ס'קומט אויס אין דיין אוועראל פיקטשער, דאס מיינט אין דיין פיינענשעל בעלענס שיט וואס דארט שטייט דיין נעט עסעטס, שטייט דארטן א קעש פלאו אייטעם אז ס'איז ארויסגעגאנגען פון דיין טאש פֿופֿציק טויזנט דאלער די יאר פאר אינטערעסט, אקעי, כ'רעד יעצט למשל האסט געצאלט נאר אינטערעסט, ווייל וואס דו האסט געצאלט אין פרינציפעל פאר די קרן איז דאך געבליבן דיינס, ס'איז דאך געבליבן אין דיין הויז, עקוויטי. באט פונקט אזוי ווי ס'שטייט אז ס'איז ארויסגעגאנגען פופציג טויזענט דאלער פאר אינטערעסט, שטייט אויך אז דיין הויז איז ארויף מיט פופציג טויזענט דאלער אלץ א וועליו. סאו קומט אויס אז געצאלט געלט, פאר וועם האסטו געצאלט געלט? פאר דיר אליין. דאס מיינט נישט אז די באנק האט נישט געמאכט קיין געלט, די באנק האט געמאכט געלט, אבער ווייל דו האסט געהאט די באנק, וועגן דעם האסטו געקענט אויכעט האבן די הויז, ווען נישט די באנק וואלסטוך נישט געקענט האבן די הויז, פון ווי וואלסטו פארשאפט די מיליאן דאלער? וועגן די באנק האסטו אויך געקענט האבן די הויז, און לעקאווע דעם האטעך טאקע געקאסט פופציג טויזנט דאלער פאר די באנק, אבער פופציג טויזנט דאלער איז ארויף געגאנגען די וועליו פון דיין הויז. איי האופ איטס קלער, איך האף כ'האב עס געמאכט גענוג סימפל. אויב דו האסט פארשטאנען דאס, לאמיר נעמען יעצט און דאס אפלייען אויך צו לייף אינשורענס. אין לייף אינשורענס אין א האול לייף אינשורענס פאליסי, לאמיר קודם אביסל צוריק גיין. פארוואס איז די אינשורענס קאמפאני גרייט דיך צו געבן א מיליאן דאלערדיגע לייף אינשורענס אויב ס'איז פארעווער די אינשורענס? זעהסט אזוי? דאס מיינט איך פארשטיי זייער גוט פארוואס טאמער די מאכסט טערם לייף אינשורענס ביסט א אינגערמאן פֿינף און צוואַנציק יאר און די מאכסט טערם לייף אינשורענס די אינשורענס קאמפאני ווייסט אז די גייסט נישט שטארבן רוב מענטשן וואס מאכן טערעמישאן שטארבן נישט, רוב מענטשן שטארבן נישט פאר עידזש פארטי פייוו, ס'קען געשען א אומגליק, ס'זאל נישט געשען, חס ושלום, אבער זיי ווייסן בדרך כלל א געזונטע מענטש, ער מאכט א לייף אינשורענס פאליסי ביי עידזש טווענטי פייוו פאר צוואנציג יאר, ער וועט מסתם איבערלעבן די פאליסי און זיי גייט נישט גארנישט קאסטן פאר דיך קיין געלט, און זיי האבן אין די מין טיים קאלעקטעד זייערע אינשורענס פרימיום. פיין. מיין קוועשטען איז, די שאלה, די גרויסע שאלה איז, יעדע מענטש שטארבט איין טאג, אקעי, הונדערט יאר, הונדערט צוואנציג יאר, פיין, אבער פארוואס זאל די אינשורענס קאמפאני גרייט זיין צו געבן פאר דיך האול לייף אינשורענס, וואס האול לייף אינשורענס מיינט אז זיי גייען דיך געבן אינשורענס ריגארדלעס אויף ווען דאס געשעהט, אפילו אויב ס'איז געשעהן ביי די הונדערט יאר, פארוואס זאלן זיי עס גרייט זיין גרייט צו טוהן? די ענטפער איז זייער פשוט, די ענטפער איז ווייל זיי ווייסן אז טאמער דו גייסט דו גייסט האבן די פאליסי פון די פֿינף און צוואַנציק ביז די הונדערט, דאס מיינט פאר פֿינף און זיבעציק יאר, און דו גייסט אריינלייגן א געוויסע סכום פרימיום, און זיי גייען אוועקלייגן די געלט יעדע יאר פאר דיר. אין א געוויסע פלאץ וואס ער גייט וועט ברענגען א ריטורן, און ביליוו מי, דעי נאו וועיר טו פוט איט אוועי, און זיי גייען עס דארטן לייגן, גייען זיי צוביסלעך אויפבויען א אקאונט מיט געלט, און פון דעי אקאונט מיט געלט גייען זיי באצאלן פאר דיין משפחה ווען ס'גייט געשען לאורך ימים ושנים טובים, אבער ווען ס'גייט געשען אפילו ביי די הונדערט יאר, האבן זיי דעמאלטס די געלט פון וואו עס צו באצאלן, און אינצווישן האבן זיי געמאכט אסאך געלט, סיי דורכן מענעדזשן די אינוועסטמענטס און סיי דורכן קאלעקטן געוויסע טשארדזשעס, האבן זיי געמאכט אסאך געלט. פיין. יעצט ס'קען זיין ס'גייט געשען פריער, און אין אזא פאל גייען זיי דארפן ארויסנעמען געלט פון טאש, זיי וועלן האבן א שאדן, ווייל זיי גייטן דארפן באצאלן א דעט קלעם, דאס איז די ריסק וואס זיי נעמען, און אויף דעם האבן זיי געוויסע טשארדזשעס וואס פאר דעם לוינט זיך זיי צו נעמען די ריסק, באט ווי שפעטער אין די פאליסי, אלץ ווייניגער ריסק האבן זיי, ווייל זיי האבן שוין די געלט, סאו לאמיר זאגן א מענטש צאלט צען טויזנט דאלער א יאר אין פרימיום, ס'איז דורך געגאנגען צען יאר ער האט געצאלט הונדערט טויזנט דאלער, עס איז א מיליאן דאלערדיגע פאליסי, און ער האט לאמיר זאגן אכציג טויזנט דאלער אין זיין אקאונט, וואס דאס מיינט איז אז די אינשורענס קאמפאני האט שוין אַכציק טויזנט פון די מיליאן דאלער, וואס דאס האבן זיי אז טאמער חס ושלום די מענטש גייט נישט דא זיין, וועלן זיי קענען באצאלן פאר די מענטש די מיליאן דאלער, וואס אַכציק פון דעם איז פון זיין אייגענע געלט וואס זיי האבן שוין אויפגעבויעט טאוארדס די מיליאן דאלער. גייט דורך א יאר שפעטער ס'איז דא נאך צען טויזנט דאלער האבן זיי שוין נײַנציק טויזנט דאלער און אזוי האלט זיך עס אין איין בויען סאו ס'קומט אויס אז ווי שפעטער אין די פאליסי האט די אינשורענס קאמפאני סאך ווייניגער ריסק ווייל יעצט איז שוין דא נאך געלט וואס ס'ליגט אוועקגעלייגט פאר די מענטש אין די אקאונט וואס פון דעם קענען זיי באצאלן די דעט קלעים. יעצט די געלט וואס איז ווערט וואס איז אוועקגעלייגט און ס'איז שוין דא גרייט פאר די מענטש וואס פון דעם קען די אינשורענס קאמפאני באצאלן א דעט קלעים דאס ווערט אנגערופן קעש וועליו. און דאס וואס יעדער רעדט מ'לייגט אוועק געלט, מ'האט געלט אין די פאליסי, וויאזוי געשענט געלט אין א פאליסי? דורך די זאך וואס ס'ווערט אנגערופן א קעש וועליו, און די קעש וועליו איז בעיסיקלי געלט וואס די אינשורענס קאמפאני האט אוועק געלייגט, כדי פון דעם זאלן זיי קענען איין טאג באצאלן א דעט קלעם. יעצט. אזוי ווי די געלט ליגט אוועק געלייגט פאר מיין משפחה, צו פראטעקטן מיין פעמילי זאגט די אינשורענס קאמפאני איך האב אסאך אינוועסטמענטס ווי איך לייג אוועק די געלט און די געלט האלט אין איין וואקסן פאר אונז. איינס פון די אינוועסטמענטס ווי זיי לייגן אוועק די געלט איז ביי די וועי אסאך מארגעדזשעס וואס די נעמסט אין די באנק די געלט קומט פון אינשורענס קאמפאניס וואס אינוועסטן זייערע קאסטומערס קעש וועליוס ג. סאו זאגט די אינשורענס קאמפאני פארוואס זאל איך גיין זוכן אינוועסטמענטס, געבן מארטגעדזשעס, קויפן באנדס, אריינלייגן אין סטאק מארקעט, וואטעווער, איך האב א פשוטע זאך, איך געב א אפערטוניטי פאר די פאליסי האלדער און איך זאג אים אז איך בין מסכים אים צו בארגן די געלט וואס איך האב אוועקגעלייגט עניוועי פאר אים. סאו די געלט ליגט אוועקגעלייגט אין קעש וועליו, סאו לאמיר זאגן ס'ליגט אוועקגעלייגט א מיליאן דאלער אין קעש וועליו, איך וויל מאכן א גראדע נומבער, קאמפעירד צו די הויז, יא? דו האסט א הויז וואס איז ווערט א מיליאן דאלער, האסט א אינשורענס פאליסי וואס איז ווערט א מיליאן דאלער אין קעש וועליו. אקעי? קומסטו יעצט און דו זאגסט, איך וויל נעמען א הלוואה פון א מיליאן דאלער קעגן די קעש וועליו, זאגט די אינשורענס קאמפאני, בתשיעס חיים, כ'געב דיך א מיליאן דאלער'דיגע לאון. אבער, איך דארף דאך מאכן אינטערעסט אויף דעם, סאו צאל מיך אינטערעסט פאר דעם. סאו קומט יעצט אויס אז ס'איז דא צוויי פעקטארס דא, ס'האט גארנישט קיין שייכות איינס מיטן צווייטן. איין פעקטאר איז אז דו האסט א פאליסי, וואס די פאליסי וואקסט, ווילאנג די געלט ליגט דארט וואקסט די געלט. וויפיל וואקסט עס? יעדע אינשורענס קאמפאני אנדערש. האסט נאך א פעקטאר אז דו האסט געבארגט געלט. אז דו האסט געבארגט געלט וואס דארפסטו אויך טון? דארפסט צוריק באצאלן אינטרעסט. יעצט לאמיר זאגן אז דו גייסט אויף זען אויף די זעלבע משל פון די באנק וואס כ'האב פריער געמאכט און דו באצאלסט פֿינף פראצענט א יאר אינטרעסט. דאס מיינט אז דו גייסט באצאלן פֿופֿציק טויזנט דאלער א יאר אינטרעסט פאר די אינשורענס קאמפאני פאר די מיליאן דאלערדיגע פאליסי, פאר די מיליאן דאלערדיגע לאון. יעצט לאמיר זאגן אויב דיין קעש וועליו וואקסט ווען מיט פֿינף פראצענט, מיינט דאס אז דיין קעש וועליו איז אויך ארויף מיט פופציג טויזנט דאלער, ממילא זאגט דיך איינער די אינטערעסט האסטו געצאלט פאר דיר אליין, וואס איז נישט אמת, האסט עס נישט געצאלט פאר דיר אליין, דו האסט געצאלט פאר די באנק אינטערעסט, און דו האסט געהאט א פלאץ וואו ס'איז געוואקסן, קומט אויס אז נעט איז עס געווען זיראו, אבער אין רוב מאל איז די נעט נישט זיראו, ס'איז דא אפאר מינע וועגן וויאזוי דאס קען זיין אויפגעסעט, כ'וויל נישט אריינגיין אין קיין אריכות יעצט ווייל דאס איז א עקסטערער שמועס פאר זיך, ס'דא א קאמפאני וואס הייסט דיירעקט רעקאגנישן, ס'דא א קאמפאני וואס הייסט נישט דיירעקט רעקאגנישן, באט אין דזשענערל א דיירעקט רעקאגנישן קאמפאני גייט געבן א אנדערע מינע ריטורן פאר א יעדן איינעם וואס ס'האט א לאון ווי פאר ווער ס'האט נישט קיין לאון אין די פאליסי, באט פון די אנדערע זייט גייט ער אויך געווענליך טשארדזשן אן אנדערע מינע אינטרעסט רעיט וואס איז א פיקסד אינטערעסט רעיט ביי קאנטראקט, וואס דאס איז אין יעדע קאנטראקט אנדערש, יעדע אינשורענס קאמפאני אנדערש, יעדע קאנטראקט אנדערש, די נאן דירעקט רעקאגנישן גייט מער מיט די מארקעט רעיטס, וואס איז בעיסד אויף געוויסע פריים רעיטס פון וואל סטריט רעיטס וואטעווער, עס האט א אנדערע סטראקטשער, און די פאליסיס איז אויך אויף א אנדערע וועג אויפגעסעט, באט געווענליך איז דא א ספרעד צווישן די. געלט וואס דו צאלסט פאר די לאון וואס דו האסט גענומען, און די ריטערן וואס דו האסט אין די אין די פאליסי. אקעי? יעצט די ספרעד קען זיין איין פראצענט, דריי פראצענט, ס'איז אייביג אנדערש. אבער ס'איז זייער וויכטיג צו פארשטיין די נקודה, וואס מיינט עס אז דו באצאלסט פאר דיר אליין? באצאלסט נישט פאר דיר אליין. ס'איז בעיסיקלי, אנשטאטס ארויסנעמען מיין געלט און אוועקוואקן, קען איך נעמען א לאון? איך דארף באצאלן געלט אינטרעסט פאר די לאון, אבער איך האב נאך אלץ מיין געלט און מיין געלט וואקסט אויך, און די ספרעד צווישן די צוויי איז די נעט וואס עס בלייבט דיך איבער אין דיין בעלענס שיעט, וואס דאס איז וואס דו דארפסט וויסן אז אז ס'האט דיך געקאסט. יעצט לאמיר רעדן פון נאך א נקודה, וואס געשענט אין רוב קעיסעס, אקעי אייביג איז דא עקסעפשאנס, אקעי, און איך גיי נישט יעצט אריין אין קיין עקסעפשאנס, איך גיי נאר אריין אין די אין רוב קעיסעס, אין רוב קעיסעס ווען א מענטש האט א פאליסי, האט א האול לייף אינשורענס פאליסי, וואקסט די פאליסי אדער די געלט ווערט דארטן אקיומעלעיטעד אן דעם וואס דו באקומסט א טען ניינטי ניין פון די אינשורענס קאמפאני. דאס מיינט אז דו דארפסט נישט צאלן יעדע יאר קיין טעקסעס. האועווער, ווען דו נעמסט ארויס די געלט, אויב דו נעמסט ארויס די געלט געהעריג אלס א וויטדראעל, דו נעמסט ארויס די געלט אדער דורכ'ן סורענדערן די פאליסי, דאס מיינט אז די מאכסט צו דיין פאליסי, אדער אויב די פאליסי לעפסט, קענסטו האבן ארויסגענומען לאונס פאר יארן לאנג, נאכדעם פאליסי די פאליסי לעפט, איז אזויווי דו האסט ארויסגענומען וויטדראלס די אלע יארן. גייסטו באקומען א טען ניינטי ניין פון די אינשורענס קאמפאני. יעצט, אויף וויפיל געלט באקומסטו א טען ניינטי ניין? א טען ניינטי ניין בעיסיקלי מיינט א IRS פארם, וואס די אינשורענס קאמפאני זאגט אז דו האסט פארדינט דא געלט, און דו דארפסט גיין פיילן די אינקאם מיט די איי אר עס אויף דיין טעקס ריטורן. יעצט אויף וויפיל באקומסטו די טען ניינטי ניין איז אויבן אויף איז די פשוטע ענפער די באקומסט א טען ניינטי ניין אויף אלעס וואס דו האסט ארויסגענומען מיינוס וואס דו האסט אריינגעלייגט. סאו לאמיר זאגן אויב א מענטש האט אריינגעלייגט א טאטעל פון הונדערט טויזענט דאלער און ער נעמט ארויס א טאטעל פון אכציג טויזענט דאלער וואס ביי די וועי אויב דו האסט גענומען לאונס ווערט אלעס איבערגעדרייט פאר א ווידראעל באקומסטו נישט קיין טען ניינטי ניין ווייל דו האסט ארויסגענומען צוואנציג טויזענט דאלער ווייניגער ווי דו האסט אריינגעלייגט. אויב דו האסט אריינגעלייגט הונדערט און דו נעמסט ארויס הונדערט פֿופֿציק, באקומסטו א טענה'יי דיניי פאר פופציג טויזנט דאלער. יעצט דא קומט אבער אריין איין קליינע דיטעיל וואס דאס קען זיין א געים טשעינדזשער אין זייער אסאך סיטועשענס. לאמיר זאגן א מענטש האט געהאט א פאליסי פאר צוואַנציק יאר, און ער האט געצאלט געלט פאר די ערשטע זיבן אכט יאר, און שפעטער האט ער שוין נישט געקענט באצאלן ווייטער, ממילא האט ער אנגעהויבן ארויסצונעמען לאונס פון די פאליסי יעדע יאר צו צאלן, און דאס איז א זאך וואס אין רוב סיטואשענס געשענט עס אליין, ס'ווערט אנגערופן APL, אויטאמעטיק פרימיום לאון, סאו די פרימיום צאלט זיך אליין דורך א לאון. אין די אינשורענס קאמפעני'ס אויגן האסטו געצאלט ווייטער געלט יעדע יאר, דאס איז וואס דו האסט געצאלט, אבער וואס נאך ס'געשענט אין די אינשורענס קאמפעני'ס אויגן איז אז דו האסט ארויסגענומען א לאון יעדע יאר, סאו עס קומט אויס ס'דא געווען א טרענזעקשאן פון באצאלן. ס'איז געווען א טרענזעקשאן פון ארויסנעמען, אקעי, ווייל דו האסט גענומען א לאון יעדע יאר, יעצט אויב דו גייסט נישט באצאלן קיין אינטערעסט פון דיין טאש, וואס זייער אסאך מענטשן זיי באקומען א ביל און זיי איגנארן עס, אנלעס זיי ווייסן אז די פאליסי גייט לעפסן, גייען זיי גארנישט טון, סאו ס'קומט אויס אז די אינשורענס קאמפאני גייט אויטאמעטיקלי אויך ארויסנעמען א לאון פון דיין פאליסי כדי צו באצאלן די לאון אינטערעסט, סאו זיי צאלן דיך די לאון אינטערעסט דורך א לאון, זיי צאלן דיך די פרימיום דורך א לאון, סאו וואס איז געשענט יעצט איז אז דו דערזעסט דיך מיט א פאליסי וואס האט א ריזיגע ריזיגע לאון, אן דעם וואס דו האסט באקומען איין פעני פון די לאון, ווייל די לאון איז געגאנגען אדער פאר פרימיום אדער פאר אינטערעסט, קען אויך זיין ס'איז געווען א לאון וואס דו האסט ארויסגענומען פאר דיר אליין, צו חתונה מאכן א קינד, וואטעווער, צו קויפן א הויז, וואטעווער די סיטועשן איז. יעצט קומט צוואַנציק יאר שפעטער. און דו ווילסט צומאכן די פאליסי. סאו אז דו ווילסט צומאכן די פאליסי צוואַנציק יאר שפעטער, מאכסטו א חשבון, כ'האב אריינגעלייגט לאמיר זאגן זיבן יאר צען טויזנט דאלער, האב איך אריינגעלייגט זיבעציק טויזנט דאלער, ארויסגענומען דא האב איך אפשר דרייסיג טויזנט דאלער, פערציג טויזענט דאלער, קע, ווען כ'האב ארויס גענומען, כ'געדענק פאר צען יאר צוריק, האב איך געדארפט האבן געלט צו חתונה מאכן, האב איך ארויס גענומען א לאון פון דרייסיג פערציג טויזענט דאלער, סאו, בדרך הטבע, נארמאל, דארף איך נישט באקומען קיין טען ניינטי ניין. כ'האב אריין געלייגט אכט זיבעציג, כ'האב ארויס גענומען פערציג, סאו כ'דארף ווען כ'האב געהאט א לאוס, נישט נאר כ'האב נישט געהאט קיין געלט, כ'האב געהאט א לאוס, כ'מאך צו די פאליסי, און אלל אף א סאדען, דערזעה איך מיך מיט א ריזיגע טען ניינטי ניין פון פופציג טויזענט דאלער, און כ'שטיי און כ'שריי וואס גייט פאר? ס'מאכט נישט קיין סענס. און די סיבה פאר דעם קען זיין ווייל דו האסט ארויסגענומען, האסט טאקע ארויסגענומען ווייניגער ווי דו האסט אריינגעלייגט, אבער די אינשורענס קאמפאני רעכנט אלע מאל וואס דו האסט אריינגעלייגט א פרימיום דורך א לאון, און אלע מאל וואס דו האסט אריינגעלייגט א לאון אינטערעסט דורך א לאון אז דו האסט ארויסגענומען דעמאלטס געלט, און דאס ווערט יעצט א וויטדראול. אקעי? ס'איז זייער א קאמפליקעיטעד פארמולא, ס'איז זייער שווער עס אויסצורעכענען, אבער ס'איז א וויכטיגע זאך צו וויסן, וועגן דעם זאג איך אייביג אז אויב דו האסט נישט א עכטע נארמאלע פלאן פון ווי צו באצאלן דיינע לאונס פון א פאליסי, לוינט זיך נישט צו האלטן לאונס אויף א פאליסי לאנג טערם. ענדערש זאלסטו האבן טערם אינשורענס, און דו זאלסט נישט לאזן א פאליסי זיך לאונען און לאונען און לאונען און לאונען. אנלעס א מענטש קען נישט האבן קיין טערם אינשורענס ווייל ער קען נישט קוואליפייען פאר זיין העלט וכדומה קען זיין א אנדערע זאך. באט דאס איז אין דזשענערל וויאזוי זאכן ארבעטן, קענסט פרעגן דיינע קוועשטענס ביי עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, שיק א טעקסט מעסעדזש מיט דיינע קוועשטענס אדער קאמענטס, און אויך אויב דו ווילסט זיין מער אינוואלווד אין פערסאנעל גיידענס קענסטו שיקן א טעקסט מעסעדזש מיט נאמבער וואן צו אייט פאר פייוו, פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו.